Celebrity gossip every Wednesday usiku. Alright, alright, alright, Nyakura Mogi. Wan ka endi kendo wachak wamako the celebrity gossip. Pole sana. Ing'e maber ni e piny buore ka endi koyo pod ng'ich kendo mana kaka ineno no endo hani luonga ne MC Omari Nash. Omari dhako ngude ah, ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Omari chieno jemo ne mbele. wan chiene mwaneno to mbele ema wayoko. Kawuono ni endi wadwaro wuoyo matin about gik moko manyalo tamo kata nyalo zuia wan kaka jothumbe magwa maya en ere gik mwanyalo timo nikech gik mang'eny osetimnwa lakini pod wan gi nukunuku kata tomboko manie iye mwawacho ni wan kaka kijende wan kaka jothum wan kaka wasani wanyalo come out mondo mi walos gigi endi mondo kik wabed kaka ne wan nyoro. Iluongo ni celebrity gossip, wadwaro kuotho matin e gik matimore but ok wakuoth mos, wakuotho matek mondo jok matimo marach owinji, joma timo maber omed timo. Maendi chenro mabiro ni tich adek ka tich adek eh, mana ka endi MC Omari Nash. Kapok i subscribe tafadhali subscribe mondo samoro amora mwadhi live kaka Uganda jonage tinyalo yudowa. Bed koda machiegni kawuono an ka gi kijende mang'eny ahinya ma uh, maya piny iluongo ni upcoming artist but uh, they've done so great they've done so great they've been producing their videos they have uh, their audios they have their several items come we want to hear from them they share with us what they are going through in this field as musicians, as comedians, or any other person. JP Ondesi. Yes, baba. Bwana nitiere gimoro mono konwa Mm. ne wan kaka oganda onagi sani to koro ber kopo ni ng'ato ka golo wende moro to golo gi video to an kaka ang'at mawuothe konde gi konde gi konde people have been complaining ni o uh, video mono konwa ni wagol gi uh, be pod ok tugnwa koro emomiyo amanyi personally is it true gimiwacho ni ni eh, videos u pod ok tugi especially ramogi manobiro Okay, an gima nyalo wacho Mm. ni nitie gima ok dhi maber kamoro Ehe. nikech Yesu wan gi wan gi Jesu be mantie Ramogi kanyo endo. Eh. To gin be magi jiwo matek ni mondo ji otim video. Mm. To kaka an upcoming artist ing'e ni ok yot mondo ng'ato otim video nikech video kawo ng'ato time mang'eny nikech kapok ng'ato timo video kale challenges mang'eny transport lewni ang'o ang'o kineno kata ka ng'ato timo video matin onego bed ni respect that gima ng'ano timo mm. than criticize tich ma ng'ano timo nadi Motimo. gima ng'ano timo to in ikia kata timo video no endo kaka chal Mm. bolo kaka an yo wang' mondo nikech DJ moro nyoro ne oro na message ni ati ni video ni nigi alcohol koro apenjora ni koni video mag Diamond gini kande to gin gi ogionge ga kong'e iya Gin go, gin go. gin gi kong'o Gin go. skol moro manche kofi wero chado nigi kong'o Eh. to mag gik ma itugo koro an adier mana ni Eh, ok ni itugo itugo worldwide eh itugo gi walwa Ramogi nobiro ni mondo support wa kaka wa an artist ma koka timre nadi machako to gi mantiere mosebedo top Shida Eh, bet kanye nikech jogi eh, jano and any other person man ka. Yeah. Iyudo ka jogi eh, sama giduok eh, sama gi- gimi messages an jogi tangona. Uh, one of them madanga chiu uh, uh, practical ma da- danga chiu chiwa eh, the exact thing. Uh, nyocha timo ne Lizzy Lizzy video. Lizzy Lizzy uko nani ah jogo tamore play video ni logo ne kanyo. iwinjo to ng'amo ng'amo otamore play logo no wacho ni direct emota emotame ok en en chunye gombo no play video no but logo Okay, video ni moro- kanyo video moro amora Eh. nyaka bed gi logo mar ng'ama timo gino Very mondo eka en be ouso Eh, ousre. ousre Yeah. onge video minyalo timo kata be nyata timo video king'iyo kata mana video mag eh, diamond ti ng'ato ne kieni ineno Kenny, yeah. kieni ibo nene brand nene kaja chande ma seche- seche- sa asaya motimo video nyaka ine brand ne kaja chande eh kara gibed gi klas moro ma ginyalo puonjowa godo ni bana kara kae onego bed ni itime Kara itimo itime kama, eh, mondo kama wapuonj kara kama. kara wan mwakia gini Eh. klas moro onego bed ni giketo kara gi- gi- gindiko nwa kara mana notification gindiko kara mana gimoro e wall gi ni bana kida timo video mondo play st- station marwa magi condition monego bed ni timre nade iluwo ma kok iluwo condition ni endi video ni ok nyal bedo play koro kanyo ni ka koro wan koro mana kikalo chik to miyogi to mana ikalo chikgi Mm. lakini ando kane video marach Mm. ok ane video marach but koro nikech ni ng'ato oneno ni koro ni oduong' sana nikech wanene ga live kacha chande iwinjo koro biyore wa ni- ni ni koro nitie kaka oduong' kacha to en be okira kira kacha noti iwinjo en en tich oko kaka support oko support ndio ni support jogi Mm. inyano komi tich kik kik ng'is ti- kik ng'is kik go kori kik jogo bwaseneno mang'eny Mm. kik go kori ni ni koro ni kacha chande ni lecture ji ineno Mm. kony ng'ano luong ng'ano endo lung'ano okete piny ni bwana o- ka inya timo kama kama kama Mm. ineno w- nikech uh, cele- waseneno celebs mang'eny waseneno ji mang'eny wa- wa- je- waseneno mang'eny ineno matis waseneno matis mang'eny ma- ma- mantiere be ma- moko nosetho moko be pod nitiere moko noserumo ma- kata Moko be gimoro.
biro, moko moko be biro. biro Eh. presenter moko be biro DJ moko Eh. be biro MCs moko be biro ma- boingo mari Eh. moko be- be biro ma- golo video mengo je tu andisi
nyakoromogi uh, wan ka endi ma iluongo ni celebrity gossip mm. yani we gossip the celebs yes. ah, jok ma piny oluoro jok ma piny ng'iyo jok mimenyo ema kawuono wan go kaendi kapok ochako Ah, wadwa da tim introduction matin mondo wang'e ni jok mage ma wan go Ah, kik ang' ni ati naneno kijana moro ka wuoyo kacha chanendo mari but nakia ni en ng'awa we wachagi kaendi Eh, in nyingi giluongi ni ng'awa An iluonga ni nyakwar nyapacho. nyakwar nyapacho nyakwar Homa Bay Nyak- Nyak- County. nyakwar nyapacho wuod Homa Bay County nyakwar nyapacho in itimo ang'o e, e, e, e mbui kaendi kata e field mar sanaa An eh, gi movies moko maketo Mm. e TikTok. Oh, in uh, you are a TikToker. Yeah. Koro itimo short clips moko kanyo. Eh, challenges moko atimo kuondgo matindo tindo. Okay.
Wan ka endi gi jago mandiere no. Eh, wan- eh, ochung' ma kaka. Eh, baba to iye wang'. Iyo ko wang. Eh. Kata kung'eya ni

ne wan kaka oganda onagi sani to koro ber kopo ni ng'ato ka golo wende moro to golo gi video mm. to an kaka ang'at mawuothe konde gi konde gi konde people have been complaining ni o uh, video mono konwa ni wagol gi uh, be pod ok tugnwa mano kaka upcoming, upcoming corner uh, and uh, some other artists Koro emomiyo amanyi personally. Is it true gima iwacho ni ni ah, mm, videos u pod ok tugi especially Ramogi mane obiro. Okay, an gima nyalo wacho Mm. ni nitie gima ok dhi maber kamoro Aha. nikech yes wan gi wan gi DJs wabe mantie Ramogi kanyo endo. Eh. To gin be magi jiwo matek ni mondo ji otim video. Mm. To kaka an upcoming artist ing'e ni ok yot mondo ng'ato otim video nikech video kawo ng'ato time mang'eny nikech kapok ng'ato otimo video kale challenges mang'eny transport lewni ang'o ang'owa kineno kata ka ng'ato otimo video matin onego bed ni respect that gima ng'ano timo nikech ok en gima yot mar mondo ng'ato otim video Yeah. seche ma ng'ato otimo video no kata kotime e yo moro maber kata kotime e yo moro marach Eh. onego bed ni nitie yo monego bed ni ilose kode Mm. gi ng'ano wendo ikone mm. hey, baba kati temo lakini achiel ariyo adek mondo kitimo di- video ma next time onego bed ni itimo igolo ma timedo mae Mm. than criticize tich ma ng'ano timo nadi Motimo. gima ng'ano timo to in ikia kata timo video no endo kaka chal Mm. koro kaka an yo wang' mondo nikech DJ moro nyoro ne orona message ni ati ni video ni nigi alcohol koro apenjora ni koni Kido mag Diamond gini kande to gin gi gionge ga kong'e iya. Gin go, gin go. Donge gin gi kong'o? Gin go. Skol moro manche kofi wero cha donge gi kong'o. Eh. To mag gik ma itugo. Kora na biro mana ni. Eh, ok ni itugo, itugo worldwide. Eh, itugo gi worldwide.
Eh, kata mana kata mana TV ma ma biro ni endi. Ok nitie moro ma ma support wa maber. Eh. Ma onge weche moko pangezi pingamizi moko mang'eny. Eh. Lakini koro moro Ingeni- ma ingeni biro kopo- ni. ingeni kopo ni ati iwacho ni nitie ma- ma- ma support wa maber wan sani e piny luo ka eh, tv mwang'eyo maduong' mwang'eyo maber Mm. en lolwe tv gi ramogi Gi Ramogi TV. tv koro ing'eni kiwacho Okay, ni koro moro Lolwe- ni Lolwe TV. ing'eni gini ok wakelo ni mondo mi be- maybe wago ng'ato kata ni ng'ato chulowa kata nang'o Ah, ah. it is a question Okay. ma wadwa ni wa improve kata wan kopo ni wakoso kumoro

Okay, Ramogi nobiro ni mondo support wa kaka wa, an artist ma koka timre nadi machako to gi mantiere mosebedo top. Eh. To gima ne kendo gi timo go maber ni ne giwuoyo wach moro about video. ni Ang'o miyo jowanglo gi complain ni ang'o miyo jowok tim video? Mm. Ang'o miyo jowok tim vi- tim video makata nyocha bedo e Ramogi TV ni eh Bana Odis ok iwuo kata mana gi jogi kotime Otime otime video. video yani gima chakore chon nikech jo- jowa gi be ndalo ok ne gitimga video lakini sani kaka piny medo chiwo to weche mag social social ginene media gi mm. biro video ni mondo odhi mang'eny ji- ji manya nene ji nyalo ng'eyi Mm. nineno koro sani jowa ochako timore nadi Osechako Jowa ochako golo video. timo video Mm.
to seche motimo video gi eki Mhm. ok nitie jowa moko be ma matimo video lakini ok ging'eyo kaka itimo video ni maber Lakini koro ng'ato tema tema Koro kapo ni ng'ato nitiere kata mana DJ moro nitiere e Ramogi kacha cha. Mm. To neno ka video ni kata video ndesi moro ok ber. Donge? Mm. Ondesi notimo video to kotime moro maber. Onego bed ni obiro to koneno ndesi. Bwana video ndatuge atuga lakini ka gi ka gi ka gi ka gi ka Mm. ok itime maber. Ok itime Lakini maber. wan kaka jowangla wan joma wuocho ne jokong'o. ok wagoche kanisa Bana adier. kosariambo baba Mhm. ok nitie video koro nyaka kae wabede beda physical niya Mm. nitie video mar kanisa to nitie video mar jo oganda moko be maginyani lakini onge ng'ama okwero wach nyasaye Mm. nitie jopiny to nitie joma mielo wangla to nitie jo- joma dhi e kanisa Mm. koro gigi nyaka jogi ng'e niya gigi nyaka bed gik moko mopogore Mm. kind gik moko ariyo gi eki Mm. koro wan video mwatimo watimo ni mondo mor jo piny kendo thum en thum ng'ato japolo ng'ato ja kanisa nyalo winjo thumwa ja wangla be nyalo winjo mana thumwa ja romba be mana kamano kamano Mm. koro kae ma pogruok motamo jogi timre nadi tamo gi pogo Yeah. Oh, anto eh, korka kora nitiere kumoro manyalo dok ne DJs gi matin or any other person that is concerned Mm. ne nitie gimoro ma ng'ato nyalo timo wacho ni hey, video no lil manade no olil in uh, in other words ne maybe o expose duk Nudes, mang'eny nudes, ahinya video ji. eh nudes mang'eny Okay, ahinya ano- A- ai- ailano to ailano to kata kopo ni ng'ato tamre to on my side i can accept Okay, But- an kang'iyo wangla kang'adi. Mm. Onge wangla ma ng'ato osetimo ka en duk. Mm. onge wangla ma ng'ato osetimo ka nitie duk ma mana chung' gi jowa ni Ma ka nitie owangla to pok ogo. moro amora po- ka nitie to pok ogo Eh. lakini owangla to onge ng'ama osetimo owangla motimo ka nitie duk kendo Eh. owangla kendo wa respect wa golo video mabecho lakini seche ma ng'ato oketo kata ginene vinywaji mwa- ma- ma- mwamadho gi eki Mm. Eh, kata mago namadho kane video ma ka nyiso ni gimoro nitie Mor. activity- a- a- activity moro nitie matimore nadi Matimore. nikech ok dikaw soda tiketo kata mana pi tiketo e mbele e video ineno tawero kong'o Wewe kongo. ineno Iwero kaka song, diamond gineno ka giwero kong'o to ineno ka Iketo chak kong'o man kacha ma- ma bellas ma- ma- ma- ng'o ang'o nitie yani gik moko nitie kacha kong'o ma- ma bechgi ber ahinya to video gi konyo ka tugogi Bedo played Itugo gi well.
worldwide kamoro amora lakini wando kiketo kong'o moro matin to ng'ato oseje- osenyedhiri mana ni ni eh, why is al- alcohol on your- on your video alcohol otimo ang'o To ine ineno ndese kapok u- kapok wambe wadhi ahinya ne jogi. Ipani shida bet kanye nikech jogi e jano and any other person man ka. Yeah. Iyudo ka jogi e, sama giduok e, sama gi- gimi messages an jogi tangona. Uh, one of them madanga chiw uh, uh, practical ma da- danga chiwo chiwa eh, the exact thing. Uh, nyocha timo ne Lizzy Lizzy video. Lizzy Lizzy ukona ni ah jogo tamore play video ni logo ne kanyo. iwinjo to ng'amo- ng'ama otamore play logo no wacho ni direct emota emotame ok en en chunye gombo no play video no but logo Okay, video ni kanyo mora, video moro amora Eh. nyaka bed gi logo mar ng'ama timo gino. Wait. Mondo eka en be ouso Eh, ousre. ousre. Yeah. Onge video minyalo timo kata mbe timo video. King'iyo kata mana video mag eh, Diamond tinga to ne Kieni. Ineno? Kieni, yeah. Kieni ibo nene

drops Eh. miluongo ni drops Eh, yeah, Ma- exactly. ma- drops gi eki Mhm, mhm. acha eh, eh, the- what up what up people i'm chilling with dj omari in the house man ineno koro gino kende mano nyiso ni dj omari ma ji walandi Mm. to kidhi kacha chandi ibodo ka dj kila ng'a dj nigi logo ne Mm. kata kidhi e matatu kamoro amora ibodo ka logo nyaka bed mar ng'ato Mm. mago nyiso ni in brand ma unless ni onge brand mari Mm. kata mana tv gi kini gi ramogi nigi brand mare Yeah. eh, lulu nigi brand mare Yeah. eh, citizen nigi brand mare No. kila gimoro ambacho nyaka bed gi brand mare ka nyiso original originality mari Mm. ok wanyal tiyo kaka ni- ni tiyo kaka puodho ni sani piny ochiew brand no ema usi ma seche ma ng'ato oketo brand mare nyiso ni en ema timo tijno endo Yeah. koro ere kaka Of ji which, nyalo we, yude of which we have to appreciate. yeah you have to appreciate koro logo no kanyo okane okane tatizo moro amora Mm. logo nyaka ng'ato To- koro jogewa gi maricho koso gin directors magi ng'eni wa- e- Okay, e- koro- en mani pok wayudo achiel ma of which I'll try to find one mondo konu ane ni is it gin ema gitamore koso gin be itamogi ing'eni gin be gin anda jomoko okay gima gima ng'eyo ni ya Mm. onego bed ni okay andro gima nyalo wacho ni kata thume ma, kata mathume ma migogi nyaka bed gi logo mag gi mag directors Mm. koro kanyo endo ok afil ni nikech ng'ama ng'ama ong'eyo gini maber thumbe mora- thum moro amora migoyo nyaka bed gi logo mare Mm. ma kata sani kidhi ng'iyo tv moro kendo koro dhi ng'iyo en tv thumbe ma gigo kande nyaka bed gi logo mar ng'ama Ng'ama otimo. Ng'ama otimo gi jachande. Mm. audio production timo kanye eh, Shooting. shooting ama notimo ne Mm. iwinjo Mm. nikech mago gik mok nyal pandore Yeah. ineno ma ka ng'ato koneno tije eh bana kata video maler ni ng'ane ne eh Omari mane timo gi gi Jano Mm. inyalo kata Jano timo go video maler kama endi Yeah. adhi atim adhi ati kode Mm. ineno Mm. koro mago nyaka bed ga nyaka bed logo nyaka bedi koro kanyo endo aparo ni jogo kama misunderstand Nyako Ramogi mana kaka ineno no endo maende iluongo ni celebrity gossip wakuodho matin matin gik matimore mose- mosedonjonwa kanyo no endo mondo mine kwa biro kama endi nitiere jok mang'eny mose complain achako ni kachicha gi lizi lizi nyaugenya mano nyiso ni ok en gi mwawuogo awuoka Achibes, to wabirogo achibes kachicha no Achi- complain ni nitie mare nowe kuma ochako godo Ah, many people have uh, come to me and uh, they are, they are, they are, they are, they are complaining on the same that's why we said we wabi mondo wambende wang'iyane samoro wade ma warach mondo mi wa adjust because gigi nolos mondo promotwa to kopo ni ati ok nyal then wawere go watim kaka nyoch watime chon Onge to- Eh, sani piny ko- osechiewo nikech eh, koro eh, eh, wan bende onge to ne mondo mi kaka wan wasani eh, wan wan gi content Yeah. to seche ma ng'ato otimo gimoro marach Mm. onego bed ni iluonge chien ikone ni hey, baba kara gibed gi klas moro ma ginyalo puonjowa godo ni bana kara kae onego bed ni itime Kara itimo itime kama, eh, mondo kama wapuonj kara kama. kara wan mwakia gini Eh. eh. klas moro onego bed ni gikedowa kara gi- gi- ginde kono kara mana notification ginde kara mana gimoro e wall gi ni bana kida timo video mondo play st- station marwa magi condition monego bed ni timre nade iluwo ma kok iluwo condition ni endi video ni ok nyal bedo play koro kanyo ni yudo ka koro wan koro mana kikalo chik to miyogi to mana ikalo chikgi Mm. lakini ando kane video marach Mm. ok ane video marach sani timo video lakini video mana kitimo duk Mm. kaka jo US time ma gi pop kande bakitimo duk baba na joka go giga duk serious but sano ni pop Asena- kichana nda da mari pop kino no pop ribo neno gik moko makato kenyembe kata gik magiwero gin gik moko mopogore lakini one one kaendi wa watemo golo video moko maber ma nikech wang'e ni moumo gine wang'e ni wan kae wan gi joma joma gine ni wan gi parents wa kaendi wan ga nyolo wa kaendi wan gi omo omo watimo video moko ma modern ma kik gol duk mar ng'ato mm. kik gol gimoro marach emino kata watemo lakini kong'o to onge richo Mm. kong'o ka kong'o koket gima ng'e gani sheria niya brand chande mar kong'o Mm. kiketo brand mar kong'o to mano chalo ka gima i advertise lakini kiumo brand chande to onge gimoro amora mi advertise mar kong'o mm. to kopo ni ati ing'e ni wan be wan kaka kijende kik waruwe wawuondre ure mbele kamera mm. nitie gik mamorowa kaka kijana mm. inyalo yudo kata ka ng'ato golo thum moro timanyo nyako moro maduong' machien ne ber kabisa mm. iketo mondo attract the viewer mm. Eh, iwinjo kotang' siendanga kata kitang'o siendanga to kata kamier eh. to mano kende onge okongiso ni en duk nitiere lewni moko ma ji mako rwako bike ma ti giwuotho go nyaka e mtaa kuonde gi eki ineno gi to koro seche eh bike Biker short, short, to gi kata dre- gini ne dre- chiffon ang'o go eko ma to gi gi suri neno mano kumiso ni ng'ano nitiere duk duk en nitie nitie video man duk baba na Duk nitie video nitie. man nitie duk man Duk kineno ma ni giwero ng'ani nitie, e to duk ma giwero nitiere nitie. lakini nitie gima nyalo attract dhano onge ng'ama nyasaye nosekelo nyako mochweyo mimi kineno nyar wegi kata kata kata ibed mana pasta Mm. kineno nyar wegi ma maber nyaka ang' ing'iye chien ni eh jama to Nyaka wane. do bed ndalo na moro Momi tiyo gi sianda en yande. Ng'ama kaka ng'ama wuoyi kineno Mm. odhi lombo Attract, wang'i. odhi lombo wang'i. Iwinja Mm. mondo ibed attracted to the video. Then in kaka ng'ama nyako ing'e ni nyiri ok lore. odhi kona mar koro mielo mane ni nyiso ni ah, in the presence of the ni ma mielo mane imise dhi kendo ineno gino yeah koro onge nyako ok ginene Gini iketo but mana- koro mana wakete for aketa attraction. wakete aketa yo moro maber ma ok watang' dug nyako cha and so far in Ohangla gi- giketega maber kabisa Ohangla pok omes Oh, ing'ama winjowa kanyo endo imbe inyalo wacho ane kaka inene kaka iwinje ok wachwanyo ng'ato ok wawuone ng'ato marach Yeah. wan be ng'ato pok ochwanyowa wawacho gik maricho mwadwa notim nikech wan ema koro wamako field ma e gima nwoga pile wan ema wamako field jok mineno miluoro madongogo one again next ka jogo osewuok e field Mane. Eh, Kapo ni- mano e gima dwaro akon ji weuru wacho ni nyithindo moko tiyo biro kama chando ji no Onge we ng'ama don't chando disturb ng'ato. onge ng'ama chando ng'ato Wadwaro mana ni wan ni- mwadonjo e field to wambi wa- wapenjou kaka udwa ni watim mondo Yeah. kuweyo to uweyo ka en gima ber Ka en gima ber. Eh. Kapo ni nitie ng'a- makosa moro ma ng'ato otimo ni bwana video jet ok ber. Eh. Iluongo ng'ano kata igole Eh. ni, ni bwana. Mhm. ni bwana mm. ginene eh, omari mm -hmm. ichari timo maber mm -hmm. lakini achiel ariyo adek moro ok itimo maber eh. koro kaka kanyo endo ilo iloso kanyo ki next mm. time kitimo video machielo nikech video ding'eni kisetimo to itimo mm. next time kitimo video machielo ting'eni adiero mar nomiya advice moro niya ni video ni kitime gol kong'o ket pi yeah. gol nyako ni rwakre mm. design makama lakini ma video mar owanglo ok en video mar kanisa ok en video mar kanisa ma video ma gima ji mielo gotieno lakini en gima pod ji nyalo neno kata mana godiochieng inyalo nene kata gi famili ni kibet piny inyalo bedo nikech thumba gi beni mana gi puonj wana wero mana era lakini ok en era moro man gi timbe moko mari Maricho. oyudo tenda nyar ng'ato to seche midendo nyar ng'ato ni ok nyal bedo gi nyako ok omari nyalo bedo gi pesa for example donge in gi pesa in gi gimoro amora tida ni budh gosiepe ni budh gi wuoyi ah eh Mano seche ni budho gi wuoyi ni endi de- ah, ubudho koro ubudho gi wuoyi maonge nyako eh U- ang'o momadhi mesa dumodh pi nyaka gokinyi nyaka okinyi nyaka koni pi Oh, oh. ng'ato onge godo e ot Oh, nitie kama okay. chwo budhe Eh. to ji timore nade Ah, kata kata Fred owacho niya Kong'o kelo mor nyathi ga tieno ga nyango. Wewe so-
Kong'o en dag mor. Eh, Nyakwaro mogi wan waonge gi gima rach wanyiera nyiera. Wago Oh, mbaka. Waga ga mbaka. Waga ga mbaka. Waga ga mbaka yawa. Kik ang' ukete oko kanyo ni oh, Joma- uneno joko yawo ne Ramogi. No. wawacho wawacho gima timore ma kata some of the upcoming artists man oko kanyo can agree with me ni what I'm saying is true Naked truth. eh ni mondo mi video ni samoro chopi ma bed played namba ng'ano to in go mioro ne thum direct kata link omera en question ma Oduoko o- criticize in Eh. gimitimo ni I don't understand. eh Onyalo so gi at a same given video. point iyudo ka Okay, an samoro gima nyalo wacho mari. okay managers mat- ma- ma- matiyo tv gi eki iyudo ka moko ber Mm. but koro nikech ni ng'ato oneno ni koro ni oduong' sana nikech wanene ga live kacha chande iwinjo koro biyore wa ni- ni ni koro nitie kaka oduong' kacha to en be okira kira kacha noti Mm. iwinjo En en e tich oko kaka support oko support ndo ni support jogi Mm. inyano ko mi tich kik kik ng'is ti- kik ng'is kik igo kori nikech jogo bwaseneno mang'eny Mm. kik igo kori ni ni koro ni kacha chande ndo ni lecture ji

stage. In a matter of time. Mi idonjo to ikale wene Ikale jomoko. wene. Idonjo Koro ikale in wene bende jomoko. wapari ang'o Mm. ang'o ma dapari godo chieng' moro kiwuok kacha chande dapari gang'o Mm. nyaka nitie gima wabo pari godo ni adier ng'acha chande to ne konyowa gande to kendo nopuonjo nonego puonj maber kane nitiere kacha chande nomari asane go MC to mondo mwarwak e TV wa kaendi nitie content moro minyalo biro godo maber mondo ipuonj godo jopiny mondo in bende wamiyi nafas ni mondo iti ng'ano konyi koso ok okonyi Ng'ano okonyi. lakini seche mang'ani create gikino mar gine gi eki be waloga gi gik gigi eki ok wanyal miye content e ramogi ng'ano En- konyi koso onegi ng'ano to negi ok onegi Mm. lakini de ng'ato kenya kono mari adier timoga maber Mm. to seche matimo maber ni Eh. koro dwaro ni gini koro ikele into business koro maber mondo iyud gi be nafasi moro e tv kaendi Wa miss Ineno? lot.
wa miss lot moro matin kaendi Eh. mondo gimed landori godo tiyud kaka yo minya timori nadi yo minyalo konyori godo lakini seche mang'ani endi criteria ni ma kaka bok nyal ere kama idhi nyale kok ose- ose criticize an gima ng'eyo ne matuobo kokoko nyaka nyata ng'ata change Mm. ineno kata celebs wage oh, inyalo pako ng'ato ni thumi ber ok oduoki mm. inyalo timo gima ber mone ok oduoki mm. chieng' moneno nena slight mistake kama ng'ata ng'ata gochoni mm. ng'ata ng'ata ndikoni mi penye eh, mm. kare ng'ane be neno ka gigi eh, koro wabede niya umbe kaka un celeb be gima ber approach kata upcoming artist moro e ng'ama e ng'ama nie TV e iro- in DJ Omari Yeah. eh iseyudo nyathini e, e mbui ka Select Omari. goch ni agocha ni ajano to nang'o ang'e ni kianga miwuoyogo ma iluongo ni DJ Omari Pride jowerego.
eh a- ang'e ni gima samoro hinyo ahinya en pride Pride Hinyo. jowerego. Ma gik mineno ka pride no ende momiyo ka ng'ato ng'ato nyalo bielore ni ni ni ni ni timo video machana ni alcohol ni e video ni. Iwinjo?

Sunga mine in in iber ndi. Gima chano wako. En ng'ayi gi En pride. sunga gi ng'ayi. Ng'ayi. Yaani Onyuru pride, kaka gikisema kofino wacho cha Eh. ni jogi Mm. wasanii matindo gi giber gitemo Gitemo. ineno Jogi olak mana platform.
gitemo lakini Mm. gilak gilak mana platform Platform and to kaka resource. ginyalo dhi mbele Resource. ineno Mm.
mano kendo gima to koro wako wa- konywa uru Mm. to pride moko mang'eny ni koro wadangi ni ni ni ng'awa ng'awa ng'awa ng'awa ng'awa mago koda ng'e Ni in ema imata. inyalo konya godo niya Mm.
kawuna timo video moro marach Mm. to gim advice mimiya ni bwana M- los kiny- ka.
kiny kitimo video machielo Tim ka. kawe time matin Eh. involve ba kata mana e video no endo Vu- involve kata ng'at moro machielo mondo ikone ni bwana gini katimo kama katimo kama ere kaka onyalo bedo maber Suggest even Mondo a mor- friend.
eh, Suggest mondo mor ni- jopiny. ni Mano ng'ane- ng'ane kipuonjo ng'ato to ok inego ng'ano ng'ano osetemo adiro biro gi gire moro madire motemo ma- mano e gire ma en godo e lwete mana kaka yesu nopenjo ng'anene ni ni ang'o moses ni ang- moses Ang'o min godo e lweti? Koro kan ineno e Moses no. Moses e gik ma ji nigo te udi gi gari Moses ne ni mage lowo. Gi loth. Nyasaye openja ni loth ni ema kitimo kama to nyalo timore nade? To koro ng'ano osetimo gi video ne ni endi. Wood Wigo osetemo nyaka getho bendi Mose odhi e studio chandre gi producer kujo chonde. Wood Wigo osebiro chandre gi dancers. Wood Wigo osebiro chandre gi Vixen manyo gi timo ngo lewni kaka dotim video ne. Chulo gi gango gango go eko. To biro gi gine lwete. ni baba koro yawa koro konya uru tiduogi kiri sergi ni pani ngano endo inego chunye no dhigi gini mbele oparo godo future kosi Bana ng'aninyo bwana, ng'aninyo, ng'ano ng'aninyo, ler bedo ng'ano. okijiwo okijiwo ngano endo Okijiwo. onego bedi gire kile kile mos ni baba dir katitema abotema tema timre nade abotemo goni godo lakini koro kipango chieng machielo To to mondo ilos- ilos Los alos ak- kuonde moko mineno kiketho gi eki nikech aneno kaka kacha chande nyako chok no ginene maber iketo duk- duge mo matin to kacha chande aneno ka kong'o moko be iketo brand chande iloko brand no kata iloko ng'e glass to ibiro rado glass kanyo endo mano ing'eni puonjo ng'ano miyo ng'ano education moro matin ma koro next time kotimo video to timo kata ka en logo no endo koro ng'acha ni eh bana okay logo u kata ka nitiere logo to kete design moro matin moro maber ineno manyalo kata kogine to ng'ato nyalo neno lakini okiket logo moro maduo ikonyo ng'acha chane nikech nitiere idea moro mitimore nadi nikech ng'acha in ing'e mang'eny lakini en otimre nadi en okia Yeah. to mana kipuonje to odhi To ok timore ni nadi? miye stopper dichiel ni Eh, bwana gino nigi logo ni kwa gino nigi nyalo logo kwa nyalo goyo mano ng'ano dhi timo next Kor, Ok kata onyal kaka timo.
ondisi, ondisi nolola strungi, e glesine ka. te uri uwuon uriambo nodisiro disiolo kom to maja mana strundi aka Koro- awa modisio Koro nyaka nyaka wabed uru jo jo Hey! kwana ni gino dongre nikech thum hero ji mabor Yeah. to kwana ni wande jogo dongre wan gi jothum mang'eny ma be koka biro nitie moko be mohingo ndisi nitie be mondisi ong'eyo nitie joma ng'iya bende to an be nitie joma ng'iyo koro nyaka wabed uru piny wa- upuonjwa Yeah. yo minyalo timre nade lakini pride mang'eny ni nikoro ni in ng'awa nikoro nyingi duong' ni- nitiyo kamoro go eko mago waweriuru godo Mm. ineno waket nying Wewe, piny wakere kira nyingi- twariwre kida konyo ng'ato- twadongre kida konyo ng'ato Mm. tikonyo ng'ato kik kik nyingi chane ni koro ni an ok anyal manyo ng'aja chane nikech wan be content nono endo gi nyingi neno ma- mano be e gima odagi Ha? content Content ni mane? content wani emuda Emomiyo nyingi nobedo nyingi. Ikoni content ni emomiyo nyinge nyinge nyinge. Koro kata Koro DJ DJ yande. Idhi Ah, tang'o ah, ka anapenji niya jothum onge, in DJ jothum de onge jothum de onge DJ de nitie Eh, bang. Do- o- eh, Iwe. Kwani doru nyuka. DJ ka jothum onge DJ de nitiere DJ Nyuka. DJ nyuka de nitiere DJ onge Ineno? koro Eh, wa- wadwarore wate Eh. wadwaro DJ to DJ biro artist iwinjo koro wate wane field ni mondo watimre nade mondo wakonyre Mm. ma kapo ni mistake moro nitiere to waneno kaka wanyalo konyo wanyalo konyo that mistake Mm. to warekebisha to bedo gimoro ma gimoro maber makata kiny ka jopiny neno neno ni "Eh, adier joluo gieki kata jeni mati biro gieki gitimo gik mabecho Yeah. lakini ayudo mana puonj kuom omari Mm. lakini ko kipuonja ati inego, inego talent mara adhi, adhi timo ang'o next mane gima nyasaye omiya O- ok ok adwa ni wa complain ahinya adwa ni akaw kinde ni endi mondo as I appreciate jok mosebedo kochung' kodwa Ah, like the Lex Entertainment mano mano Eriko Baba. mano Eriko Baba Eriko Baba has been trying kendo iyudo kata ka ng'ato onge gi video to odhi otimo ne ko- kore

as their mandate to ensure that the, uh, the guy performed you get it koro ineno kwa yudo jok moko machalo kamano i think you can go far nitie manager eh, Ramogi kaendi Mm. o support Mm. ah, Ramogi night support jothum ramogi night Ramogi night support jothum ya ramogi Hiyo night show mar Liz- Li- Li- iluongo ni Lin

Baba were uru godo. To ambe nyaka pakra.
Amba se bedo ka Omani pesa ne wuok mayore yore. Amba se amba se en sure ni kopo ni in upcoming man kanyo to wamaki gi thuon wagolo ni video gi thuon wa share link ni gi Mari thuon. koro gimoro mar ariyo.
Eh. Kwa we koro wach jo apa ni koro jo TV boss winjo. Eh, TV be koro se Radio bende go support wa.
Ti- Ok ni mana ni ni ni ni- ni- ni gimoro matin matin kidogo kidogo mago gine ni. Koro mago go support wa wa. Jo radio.

Wan Kamano, kumoto kama ber mapopo ni to ok wa- ok wa pri- ok wawacho nyingi To pole appreciate. but gima rachnwa to wawacho Koro wadaduogo Eh. koro wadaduogo kar wasani ka. wasani Wasani. umbe un problem Wan be kendo wan problem kendwa. Wasani sisi. eh Wan problem kendwa to Kaluor wacho. Mm. Molo this upcoming artist to Kaluor wacho gi. Mm. Eh wan upcoming artist

To an Itieko ok ni- aluor gande bende. itieke ni, eh. Eh, nyaka itiek ni eh. Eh. Ka adiera kama nitie adiera to wawacho cha ni adiera nitie. Mm. Ka adiera nitiere. Adiera To nitie kama- ka. kama- Kuma onge. kama onge to be Wacha onge. jere kata adieri onge. Ineno? Eh. Omari ondiso pango tich ka wash in. Mm. To kondiso pango tich ka wash in, achamo a- adhi wuo gi jo ka wash in ni baba an an jathum kama kama endi to an gi bandna. Mm. Iwinjo nikech ma tich. Mm. To koro kama tich en tich mapango ni seche ma kawo kaka un tim kaendi seche ma kawo mari agole ode no mari wadhi tich Mm. iwinjo Mm. ok idhi chune siling mia ariyo iwinjo onego bed ni seche miya kacha chande iya kacha chande kin gi gimoro maber ma famili ni nyatimore nade nyalo chamo Mm. iwinjo Mm. gimoro maber ming'e niya kata kiny kidok e chicho pod ismael koso mari kanya riambo Gima iwachono is very correct.
koro iyudo ka adgoch ase bagen gi jokawoshini for example Mm. ni a Eh, Anadwa 20,000. Manager anadwa 20000 Mm.
munagochna ago abia tich kaeri. Yes ibiro timia 20000 wendo kaka se wuok kod tumia to waketo agreement piny timia 20000 tabiro tatimana nadi Iko thum. hago thum Mm. apango gimoro amora maber mang'eni kata gimoro makadong' godo kapango siling' elfu abich sound posters ang'o ang'owa gimoro amora ni- iko sawa Mm. Ach- ang'e kaka janchulo jotukega ja keyboard an gi ja keyboard achiel ki balance gi yeko kinyal kaka jerumbi ni kod ni tiyo ni kod kawo ng'ane ne kawo ng'ane ne nyaka ipang tich mondo jomi tiyo godo nyaka winji maber mondi nikech thum ok digo kende ndisi ok digaga thum kende koro awere koro awere wa ok anyal wer nyaka adwaro ji matiyo godo maka seche ma ng'ato odhi e ode to ng'ani winjo maber Maber. ng'ani nyalo wuok kata gi siling elfu ariyo moro mm. mapok no ok apar ka nitie ng'ama sani nyalo wago elfu ariyo eh, this upcoming ng'ama jaban manyalo wago elfu ariyo ni miyo ja keyboard elfu ariyo nitiere mm, mm. ok apar en gama mm. mia abich kadok piny koro onego bed ni seche mibiro tiyo kaka jaongeng'o ibiro go thum bende bende jaongeng'o no endo maintain hapo iwinjo kibiro kaka ja drums maintain kaka ja Mm. ok ni kendo chak iliwori kiny koro in ma koro igo thum moingo kata ondisi chande To dongo ndisi nitiere dholuo moro ma be wacho ni kuma iluokori ok itwoye. mana ah, okay mana adier Mm. lakini ere kaka tiang in koro in jago ongeng'o donge kar mondo itegna tega kondisi kaendi wagaga thum maber wati maber prariyo nindi wanyayo wanyaga yude tichak iduogo ketoka eh? Mm. iduogo e toka kendo ni baba ka nyalo gocho gi elfu abich
Kumbe ni goye prare. mana goyo piero ariyo duogo nyaka Ja ja ja backup osebiro ni oh, an anyalo kawo lu. ineno
Dong- dong kanyo koro ng'acha ose convince ng'acha chande Eh. ineno to Gaja biro koro- ne moro be bamba gaja koro dhi weyi, koro to pesa cha kawi. piero ariyo chande dhi weya Mm. nikech ng'acha chande obiro ni en gi elfu abije moro nyati moro nadi oneno gochi Mm. kendo kiny kendo ng'at machielo chak biro ni baba nga- jo kaka nigi nena pesa di Ni aluf Ni- abich.
ah, ni baba an ka- ka- ga- biro ga adek adek tabiro gi gimoro amora ka elfu adek kama tabiro gi gimoro amora ka e koro omari wadongore kaka upcoming artist kose wa- wanegore kiwana koro wanegore wacho ni mbele iko sa Mbele iko sawa. mbele iko sawa Eh. ukaiseka usiling elfu adek Don Fadek ye lipo kimiyo ja sound sound nikech ti club mang'eny tiyo gi sound. Ng'ani koni ni baba los poster. Ng'ani koni baba koro bigi sound mari. Koro ere kaka da pogo jotich ng'ani da dhi- ng'ani da tiyo ng'ani ng'ani kaka jano koro. Ere kaka ng'no odhi pidh joge gi familia ne elfu adek mowuok ja sound osekawo 1500 ja keyboard seya 500 iwinjo ongengo gini gi okay magi nyalo kata gi 200 300 ido elfu abich cha ido elfu adek cha idong' gi pesa di Onge.
Koro achako miyo ng'ani siling mia achiel. The whole night ada miye siling mia achiel. Mm. Odonj godo e ode. Mia achiel ipidh go dhako gisani Yeah, mogo telo mo- kadoko, mo- wazo mogo ni- mogo mogo oseidho. Manyiso ni ondisi nye- i- itemo wacho ni eti ah, problems ma samoro wayudo kaka jothum moko nitie wakelo kendo. Wan ema wakelo shida go kendwa. Mm. Nikech koro wasebedo mang'eny to ok anyal bedo tie ng'ato. Iwinjo? Ana igol naketo piny takono mari ni anya tiyo go mari kaka upcoming wadwa Mm. to omari bende jano bende keto igo ne piny to koni an bende wariwra gi tim jo watiuru kamoro adi Achiel.
to yeno ka seche moko watiyo kamoro achiel wadwa kawo siling eluf prabich to watiyo kata mana ji, ji abich Mm. kila wa- wan artist abich wariwore kamoro adi achiel onge chieng' ma be botimore nadi be biro dok piny koro ka kaendi wagerore koro tich ma watimo mana tij thum ng'ato ok nyal timo ni, ni part of thum itimo ang'o koro maka koro bedo gik moko ma onge nan part, part of thum mar uso ga tong iwinjo kawe thum tauso tong ere kaka jathum tauso tong kendo iwinjo part of thum atimo ang'o iwinjo mari Koro afadhali wabed abeda jomoko ma eh auso dumba boka. Wabed tu jomoko ma kwani wa- waket tu igo wa piny kata nini gitu mamit moingo mar ng'ato. Igoni, igoni owan kowe thum. Mowe thum ratimo. To auso ga tong'. Eh, koro kipong ku compare kata mana fan fan gi jathum. Mido kaka Eh. fan ler moingo kata mana jathum. yani nitie pogruok Wadak mana ni fan ya wa support ad loso group wa WhatsApp moro kanyo endo. eh. Achango mi ariyo moro mar keyboard. Koro dang ni go ang go to keyboard elfu prabich nyo keyboard. igochone siling elfu adek mbele iko sawa elfu adek niendi idwa kod gi siling mia ariyo konyi gang'o Eh, koro koro wawere wawe krumiore problem Mm. kiwan wawegi ing'e ni ondisi gima iwacho ni endi ah, aneno kodonjona nikech kang'iyo the international bands eh, like iyudo kata Fally Ipupa and different people Olomide I- ema- Olomide iyudo ka joka ka gin gi ji mang'eny ma iwacho ni ati wang'ni this team ema dhi oko Eh. wang'ni this team ema dhi oko mano nyiso ni kopo ni wan be wariwore kaka joluo upcoming gi wariwore ma eh, eh, eh, e banda achiel wan kata ji apar mung'e wer maber kwawe joma tiyonwa manyiso ni koro iyudo ka mano nyiso ni ei ei bands apar ah, wavunjo te mwaketi achiel ya manyiso ni ochiko lal ochiko lal odong' achiel odong' achiel mano dhi mano nyiso ni ohangla johangla dhi bedo matin chudo dhi bedo malo dhi bedo malo nikech eh, onge ng'ama dhi go koko ni omari go koko kende kayole ah ah wabiro kacha chande Eh. wabiro wa- wateto gi kawashin Mm. wabiro kawashin donge Mm. wan wasani kaka wan wasani kawate Mm. wawe jolwedo to wakoni bwana wawinjore dhok adi Achiel. onge nga- ok ok wasalitiana Mm. bwana kacha chonde kwadhi kacha chande Wan wadwaro wan aluf wadwaro eluf abich. mia achiel Aluf mia achiel.
e motimore nadi Em wadwaro. em wadwaro Eh. To eluf mia achiel wasego calculation niya ni mari gi timne biro kawo eluf piero ariyo Prariyo. ondisi gi timne biro kawo eluf piero ariyo Are. this gi steam ni maka baka bluff kama Mm. ineno koro ni minga kaka idhi idhi tieko gi jo Gi jogi. gi jogi Mm. lakini ka elfu ariyo but gimoro amora waketo bor ni waketo gimoro amora and uh, one thing sound kango kango was organize Mm. posters kango kango was ipani kata fan sok dibi umari sana ngi fan abich mabiro support kaka ndisi Mm. in gi fan apar mabiro support kaka janu Mm. in gi fan adek bro ipani wan gi fan adi mobiro that that day mobiro Ginene. fans Obiro- kende ng'eny obiro- nikech ng'ato ka ng'ato bibiro gi Biro gi fan ne. fan ji ji adek- Wagruok ji osedok adek- piny. ji- ji ang'wen ma domieli kendi ka Eh. biro koni Koro wagro. Ah, ja- ja- jaongengo bobiro gi ng'ate moro achiel Eh. koro iyudo ka jogi teko Koro jogi teko sod. jogi teko Mm. biro Mm. to gi support kata kongo madhore gimo yani activities ng'eny. Yeah. Koro kipimo kata mana star man malo chande Mm. to gi wan yudo ka pod waromre aro nikech u- wabiro gi fans wa Yeah. Koro Awinjo. mano dong mano make sense Mm, lakini awinjo. kidhi go iwuok rewo ka ni goch kende ni ki- elfu adek Eh. elfu ariyo tibe gilwar nyaka piny kata gi 1500 iwinjo Eh. koro ere gima konyowa godo A- hapa hapa ni a pod wadok adok e yigo mondo wawuoyo ne go jo- DJ chal ni sunga mang'eny kuomwa ahinya nikech ah, Sunga wadok- inyalo yudo kwa wuotho to ng'ato koni e omari eh, thumbi ma jachode cha trend thumbi ma japeto cha trend koro imbi bedo gi paro moro ni jok miwinjo konigo ni nyalo biro mieli to ng'ama koni ni samoro ma ng'ama kata bae mapok nodonje kata klabe mapok nodhiye Gini. iwinjo samoro iyudo ka uh, kipost gimoro to in kata gi 200 comments jo 200 uh, e facebook ok e jo 200 Mabiro e miel. club Yeah. Ing'e- Okay. mano e gima jogo eh, Gima jowa- nyaka- mm. gima- gima nyaka ji ng'e Eh, inyalo bedo ni nitie jomo trend
e mbui nitie jomo trend kata mana thumi nyalo bedo ng'ere tionge pesa ofukoni koro nyaka walok into business mana ni wariwre uru Mm. bang' riwruok ema umoja ndio nguvu kila siku kata sani Raila oriwore gi ji mang'eny mondo Mm. Owe igo. owe igo ne Mm. oriwore gi ji mang'eny mondo timre nadi mondo los one thing one one unit gine Yeah. koro iyudo ka ma endi kwa we igo wani endi an ayie tiyo gi msanii moro amora Mm. ineno an atiyo gi msanii moro amora kata bed nabedo nade kata bed atimo video machal nade anyato bora ni pesa wuok aja chande mwengo pesa manyalo yudo kan kenda tatiyo kode artist madongo gi eki bende wamakuru ng'e ni ah kakawo ng'ane gi ng'ane gi ng'ane ni atiyo kodgi jogi bende kik icha jogi jogi be nyalo keloni mana jomoko e band ni medo ka koro kendo life of province omedre to nitie gik moko sis- ndhadhu- ineno kaka Koffi Olomide ne timo Koffi Olomide nigi ji mang'eny rap ka Koffi Olomide tiyo ok wer ochoga choga eh motema na ngai eh baba yo To kijende ne ma wer. To kijende ne ma wer ema loso ne thum Wer kabisa. to mane gik moko kokele Kenya kaendi tuyudo ka koro wanyalo bedo gi dongruok ineno wanyalo bedo gi dongruok moro maber ma iyudo kata at least iyudo ka jongeng'o riembo ikona jongeng'o mariembo mtoka kwan na jajawa mariembo mtoka ang'e ma jo- go- jongeng'o mariembo mon wadhi ok abi kwana kona kona ja- jongeng'o mariembo mtoka haya kona ni as- artist adi mariembo mtokni mowangla ka Mtu yo.
Ang'ege. Ang'ege. Jonanda. Ang'ege mapema.
Ma ma pinygi. Kuna. Ah, mape. Ma pinygi to riembo mon. Kuna.
I- Ere kaka idadongori? Ere kaka idadongori? Lakini ng'eni seche miyudo yudo apar, yudo piero ariyo, yudo kamano ka mon gi ok idhi tegemea gi. To ndisi gima, gima mon wariwore. Un bende ujoma bet osedhi mbele. Ng'ato nie buoyi. wawinjo ni kopo ni ng'ato nie bwoyi to ichako wer ng'a- ng'ato chako wer maber miwinjo ka dwonde wuok cha koro en ng'a ming'ado ang'ada imayo microphone ing'ado Okay. ang'ada imayo Mara microphone ing'ado nasetimo- ang'ada kawe wangla Eh.
asetimo shows mang'eny Mm, ma be ok apar ka jawangla moro amora osetimo shows masetimo mm, yande atimo show oko lakini kane korona obiro mono ketho na ketho gik moko change mm. ineno nikech ok onge ng'ama osetimo show maromo kodi e wangla ka ok apar kata hii ndo kuchopi Mano, Okapar. mano okoni bila malipo. Eh, mon- mon- onwoyo kendo pod ochung' kong'iyo wang'o koni ya Bed ni jawangla osebedo ka go shows. Iwinjo asetimo Onge shows mosechopo. asetimo shows mang'eny nikech Eh. alok nachako go angla mineno ni. Mm. Nitie thum manachako godo. This bana ni jaloko ng'eyo. Mm. Ineno to TV onge moro TV moro amora mapok otuga nikech pesa to ba achamo to be wangla no be pod o- ok pod ok miya pesa nikech pok achako go live show Mm. koro kwa duoko ego wa piny nitiere ga gik moko miluongo ni timing iwacho niya umari bro donjo one team kaka ka one team ni endi to wapango gimoro gi- wapango gikwa maber ni kochakore saa abich eh kochakore saa ang'wen nyaka ka ang'wen gi nus ab- ang'wen gi kama endi to mari bro we stage koro in nyaka iti gi pach niya ni ka oromo saa ang'wen nyaka saa ang- ang'wen nyaka gi kata gimoro gi 45 kata gi 50 tawe nondisi ndisiko kawe saa ang'wen gi ginene to goye nyaka saa abich ineno saa abich gi, gi nus to wene jan iwinjo jano komake nyaka saa ginene to weno eh, ng'at machielo Mm. ng'at machielo be komake kama kama tiyudo ka shodhi maber maonge koko moro amora kendo iyudo ka onge straining ng'ato Onge biro- straining ng'ato wer now. kata mana one hour one iwero hour, kata one bende hour, gi one hour, ariyo piny oru tiwene
ichak iwero wende mia ariyo moko to iwene ng'at machia Mm. to iyudo ka koro gima otimo chande iyudo ka koro fan chande omor kendo iyudo ka koro ok struggle but kuom ji apar gi eki iyudo ka nitie ng'at achiel ma nyaka wuogi kuomu nikech u- utemo, utemo konyoru mondo push nikech ok unyal bedo the same level ute Mm. nitie ng'at achiel ma- ma- maduong' ne miel cha to nigi thum maber ukoni eh bana koro e timwa ni endi wana ni koro wagoluru jano waterru koro dhi to a higher le Higher level. higher level Yeah. iwinjo Yeah. to nikech ok ok onyal bet ni wa- wagoche gocha jabich pile nyaka ng'at achiel wuog kuomu ma koro bed star to joma dong' gi eki to dong' adong'a ka endi kendo ng'ani kendo uchako mako u to ukonyoru ko to en bende oko- seche moko ocha- ochako kawo jomoko matindo maa piny ochako kete bwo E boy. ochako kete bwoye Mm. kata kendo mana ji ariyo moko okoni e bandi ndi kaka wan ji abich ni an wadhi gi ng'ane gi ng'a

kik wabed watimo thum to thum ok konywa lakini nyaka wabed gi knowledge ni thum mondo okonywa Mm.
nyako ramogi mana kaka iwinjono endo wan wago mbaka Mm. kendo magi gik ma wane- wa- wa- ah, waneno ni kopo ni ati wan kaka oganda luo wanyalo luwo to wanyalo bedo jok moko ma bende piny oluoro jok moko ma kodonjo kumoro wan wabede jok moko minyalo chul pesa aluf mia Wadwoke thum kumono, thum nitie chon. Thum nawinjo chon kane idwa luongo kata mana Emma Jalamo to wachi eh, Emma dang' iluong mabini. To kawuono jathum iyudo kiluongo nyaka eh, ochiegni luonge nyaka kiriembo dhako. Kiriembo dhako iluongo ni "Oh, Omari bigoji na kariembo dhako moro. Rariembo dhako moro bi. Ah, aoro ni mana fair ja baba an marach nikech ah, ah, wan be wayie ni eti wasani be sam- eh, s- ah, wasani be samoro itiyogo marach Mm. iyudo ka ng'ato wacho ondisi ni ondisi in inosiepa abo ma yudo ni fair to kama ineno koni kamani ma injinia ma en to en gi tije na injinia ma en to en gi tije ma en to kinyal luonge ni biged nageda kaka osiepa ee abo yudo ni fair koro wan be kaka jothum Onego bed kwa ng'eyo maber ni osiepe to ok rach. But gini watiye kaka tijwa nikech kopo ni sama idok dala osiepe ne mabo wacho ni ng'ane gini dong nyocha jathum. Ang'o ma gilos? Onge gima loso.
Eh. Ok ogedo. Onge gima onge gima gilos. Mosebedo go kwayudo. Eh. Nikech sani ngima teko mari. Mm. To jathum- jathum onego bed ng'ama dak maber. Mm. Jathum ok en ng'ama e macha en kiyo ya jamii. Ukiwa jamii be ok onego obed ni inene anena sa asaya. Ineno, ok onego obed ni iwuotho awuotha balabala, ni ni iwuotho- Iono tong'. iono tong', itimo ang'o, iuso omena e- e ku- In br- in- in- in kiyo ya jamii. To kiyo ya jamii onego obed ni- ok onego obed ni ibi tiyo to gi- ni ng'ato kila ng'ato da tiyo kodi. Ondisi jathum ok nyal bulo oduma. Ah, jathum kisa The junction. Kisa bedo jathum, to bed jathum. Eh. Seche ma thum chudo elfu piero ariyo cha ang' nibulo oduma. Ok bulre. Ok bulre. Odumi heo.
Kanyo ma ng'ato. Kanye ma brand moro bro biro ni bwana Omari timna uru brand moro kama yini. Eh. endorsement ng'eny companies ng'eny gik- joma da sponsor ji ng'eny lakini pok wayawo wiwa mondo wang'e gigi eki nikech waonge riwruok waonge riwruok Mm. koro an joma naparo ni nyalo riwruok maber kabisa to mana jo upcoming artist ma sani waa piny gi Mm. nikech wan e generation ma kiny to wan ema koro nyaka wa- okay change biro mana gi wan eh to ok wanyal kelo change gima onge nyaka wachak wan ema wachak change to change biro timore nade Koro awacho ni artist moro amora mantiere sani nitiere gi group moro mane wanti- wa- wa- wachako kacha chane kaka upcoming artist Mm. to ji otamore ji pod Mm. nigi kibu Iluonge nang'o?
iluonge ni luo upcoming artist Luo upcoming. to oselose mang'eny to pod Ofunjore.
pod joluo yani upcoming artist pod gineno ni gin gigo moro ng'ato duone mit moingo wadgi Mm. iwinjo duol mamit onge kama terie daka daka kayole kacha chande daka daka madhare kucho chonde jathum kuma mago kuone ng'iye kaka kuone kuone ma jathum moko madongo gi odake Mm. imo chunyo gomba dake kuone ma jogo odake ka nyaka ibed ng'at moro ma yani iwe higo mari piny ting'iyo ne jogi eki kwariwore ang'o mwanyalo timo nikech umoja ni udol achiel ok neg chwarne wang'iyo ni ang'o mwanyalo timo makelo dongruok kiny ere kaka nyalo bet ni ambe chieng' moro ji wach niya adiero ndisi chande to thume mokelo ne mtoka chande Eh, wa- yes waseneno mang'eny lakini koro onego bed ni for example bende kaka wan upcoming artist gi Mm. ma kila koluongi kamoro to dhi irwakori maler irwako sudi mo maler yani ikil ikil ok ni irwakori maler tichandori You've Eh, killed the show, ikil you've pesa killed the bin look. godo ok ni ni wa- wa- wamany wa- wagini wamany fea mondo ab- ang' abi kanyo watim zoezi iwinjo onego bed ni wajipanga to ok nyal jipanga kendo ndisi nigi mia jano golo mia ne ng'ano golo mia ne wakoni "Ah, wan gi mia abich kaendi mia abich ni watimo nade waket uru account ang'o gang'o mwadwaro wadwa sound sound ah, nyalo kawa period machal nade mondo oyud sound wa nyalo kawa period manade mondo olos bandwa motegno nyalo kawa period manade mondo olos abcd ma kata kwadhi gocho kamoro to wan gi gi- ok ni ok tamre ok ni nyalo tamre yan ena gir- giriwruok ikelo imedo paro to simo medo paro chande agolo elfu achiel elfu ariyo kamano kamano wan gi elfu ang'wen Mm. ineno elfu ang'wen wakete bank wagolo ni pesa ni ere kaka onyalo nyuol mondo okonywa godo to ere gima odwaro mondo omiye nyaka obed abeda gi plan to the moment muonge plan to kanye mido wakete arambe mang'eny keyboard ichango pile e group olos pile eh m- mari group wanyo wachango keyboard in kata fan ya kadi eh ni ng'ato ne tuwo koro Kwecho. eh In ja kwecho. koro los ni eh, kata group mo- iloso gi mang'eny eh, opang show eh show ni kata ka pango mar rambe kata ka ng'ato pango show ne moro matin ose pango no mari bana nitie show na moro maloso kaendi bana ng'obi koko koko biro bende nikech ionge fare materi kanyo endo ok en gimoro man gi program en gima ngi- ngani benefit kende ineno Mm. lakini paro ni ka an gi fan na moko abich yes fan go nyaka support wa to wan waketo group moro ma- kata mar wan wasanii prariyo to waloso grubwa moro to wacho ni ah, bwana wan changamoto mwakale wakale changamoto mar system eh mano ema gi changamoto wa to akelo fan na moko apar umaro kelo fan na moko piero ariyo dong grupo pong to fan gi kidhi konyo nikech un ku- gimoro ki ujumbe nikech kata sare ka sirikal konyo ji ok kony ng'ato achiel konyo ji mang'eny Mm. kudo ka mari ah wagolo ni kanyo pesa upo kata kudo 1 point something unyiew mtu kata mtu- ni sandu moro mok ok ok udhi bedo gi struggle mar ginene unyiew sound Weche dala. unyiew sound moro ma- sound moro motegno maber kata mana sound mopogore opogore unya gocho kuonde mopogore opogore lakini under one ba one band nikech ung'eny to pesa mokawo ka unya go kata mana show show show ang'wen kata odiochieng' adi achiel lakini nikech ung'eny koro upogore upogore upogore upogore lakini pesa to kaka the same ma the same money yudo ka koro dongruok moro nitiere lakini kok unyal kok wanya timo kamano to ok wanya bedo gi dongruok Bas, iwacho maber ni kar chakruok wach ne nitiere. Wach ne mokelowa ka emono wawacho. Ing'ama uh, gini, iwinjo gini, onego ikawe kabisa. Kendo kaka in upcoming artist, in to koro onego bed ni iwinjo malach. Nikech jok mineni luoro sane go, ema wadhi bedo mbele. MC mineno maduong' miluoro, mineno ni dwa ni luonge show, ma ki- kobiro ni e show tineno ni dhi pong'no. E an next. Oh, comedian mineno miluoro miwaji eh omera comedian ng'ane to kuma odhiye e jano next Yes. jathum malich ma kodonjo to ji gone salute e ondise ni next in short wawacho ni we are talking to the next generation Yeah. should get this Jodongo go to we opingi kata ka gineno gini giwach ni nyithindo go to walo. Gin we giwachi gidhi. Jogo ko we wigi.
Gin ok owuo wigi. Jogo ng'ama osedhi we ko neno Nyasaye osegwedho. We are not talking to osedhi. we are Ng'ama not osedhi. talking to downgoing artists. Mm. We are talking to upcoming artists. Upcoming un ema dwani uwinja maber un ema un gi potential. Un ema kia gima udhi bet. Ma- Kiko me- bedo me- hema to pok ibedo hema. Mi- mineno gi Boss.
aseng'eyo mineno gi aseng'eyo ok wadwar situation ma- ma mc moro biro ywagorego ka wacho dongo ni ema oloro ne youtube ok wadwar eh, occasion mwabiro bedogo ka wan jodongo ni kagundo road pod igoye ji ok wadwar occasion mwabiro winjo ka wa- wan jodongo ni jomoko ok ochul to dhi e show week achiel nang'o nikech jogo to dhi wawuoyo gi upcoming artist sama koro managers masani gi oseti wan ma koro wantie sama koro jothum masani gi osewuok wan ma koro wan jothum gin be koro ging'iyo wa ni o jogi ne complain gin gitime nade emomiyo wachake chon kama and we are not expecting this thing to happen tomorrow Yeah. but day by day What- what- bit by bit wad just watemo bedo abeda e one umbrella We are just.
Yeno botiyo. Eh. Ocha kata kamano odwa loso giro moro matin. Ok kik rikni goche club. Yeah. Mago gini ne. Kuong walos ru brand mondi. Wakuong walos brand. Walos brand motegno. Eh.
Waber gi sharia wa. Eh. Wasomuru. Wang'e ni gini wanya timo nade. Kik ibed gi rikni mar gocho. An aparo ni Kado- most jo uh, upcoming man oko kanyo will bear me witness ki watch gini. An koponi approacha I'll take it because I don't know what you'll be tomorrow. And kopo ni ati ng'ato ka ng'ato nyalo behave kamano, Jalango gave us a very clear picture. We are very sorry ni owuok e this field, but Jalango was a good guy. Iwinjo, Jalango no en ng'at moro maonge gi ego, en ng'at ma down, en ng'at ma you can chat with. But mano iyudo ka kata uh, jothumbe mang'eny ma koro dhi dalagi, ng'ati text one month ok oduoki. Neno to neno, neno to neno neno to neno ok one ok ni ok one oneno to ok oduoki nikech sunga gi nyiego gi fitina mang'eny gin ema giwero to be onge gima gitimogo koro gima otim oh, upcoming artist mang'eny wasewacho to be gimoro moro kowachi ng'ato nowacho ni when you have an idea and you don't work on those ideas then they become nonsense useless and worthless wawuoyo kama ok ni wan gi uchungu moro e iwa Mm, mm. wago mana mbaka wan wago mana mbaka U- o- Waneno ute kaka wanyalo konyo. utewa nwasechulo Mm. gachwa onge miole fuel wawuotho gi tiendwa mas kigato wach ni o jogi to nyocha oyudo gari koro onge kaka giol fuel gachwa gari waongego wawuotho gi tiendwa mas it is only that niya ng'ama wacho adieri to ok dwaga Iwinjo? Koro imbe kik iyud ka ng'ato ok dwar omari, ng'ato ok dwar ondesi, ng'ato ok dwar jano, to idonjo adonja without chongosering. Ka ng'ato ok dwar akwong ing'iyane, what has Omari done momiyo ok odwar ng'ano? Iwinjo? To kopo ni ati Omari otimo kama, to en ere criteria mane mwasekawo? Iwinjo? En ere gimoro mwa- mwasekawo? Ero Omari nyocho nyocho godayo moro. Okay, ere ang'o mwatime godayo ni? Ang'o minyocho godayo? Something of that kind. Twadhi mbele. Uh, amor ahinya kwago mbaka gi youths wa kaendi uh, kendo thank you Ndisi imiyo imiyo wa some of the ideas ma koponi ati can be put into use Yeah. tapani there is no any other Luo artist that will suffer in this country Ah, onge ng'ama nyalo ingeni wane monya kwa chake Mm. gik moko ng'eny nitie gik mang'eny manyalo miwa pesa lakini nikech wa pod wanindo e class wang'iyo mana joma osedhi lakini koro wan an atimo mana loso gi this upcoming artist kaka an Mm. ok awach ni onge kama asedhi e kiwangla but koro pod an ka upcoming artist Eh. koro kwanyalo riwore Mm. wabedru gimoro achiel wabedru under one, um, one umbrella Mm. taparo ni kiny wabodhi mabor Mm. kiny wabro msmile ibo dak ot midwaro no ok bi kawo muda kata within a short of period of ginene to iyudo ka koro idak maber family chiemo maber jogi Mm. pidho maber igedo to koro dala maber Yeah. nikech time be dhi Yeah. time ok riti odiochieng' ma kawuono ni ma kawuono chung' kani ma osedhi wan ma wasetie ma wasetieko wang'iyo gima kiny Eh. ndalo be dhi Eh. ok inomari machon cha Ah, ah. ineno ma sani inomari machielo Ah, no, Kendo mari kaka- moro.
kendo kaka piny dhiye kaka imedo dhi Mm. to seche ma piny dhigo nitie ng'ama miya nyuolo kama biro manoma Eh, to be ng'e niya gimibere no kaka piny medo dhi be kaka imedo rum Gi kaka imedo rum. so mano dume nyaka Koro wayie nyaka- nyaka walos koro rum. it, it depends niya sama pod igoye maler itimo kod yang'o koro omari Mhm. ang'eny ng'e artist mang'eny Eh. bang'e moko Mm. koro watemuru jan wuogi ni simo gi oko kanyo eh mondo watemuru eh kwasetemo Mhm. mondo gi gibi Eh? wago uru mbaka koro kata kwan artist kama na par gino ok nyal chako ji mang'eny Mm. wachako koro kata mana ji abich wago uru mbaka to dhi- kaka ji neno kaka gini bodhi e kaka jomoko botimore nadi jomoko bochako do Eh, kwayo man go mogik katieko in maneja man oko kanyo maybe king'e some of the upcoming artists these people have several challenges including their heads nitie upcoming moko ma ka ng'ato osepuoye gi mon moko ariyo to wiye weye Koro we mano gima rach. un managers chokuru nyithindogi eh, let me call them nyithindo nikech ng'ato nigi talent to pache weye matin pache weye Koro nyanya wich paro bibi. paro Wich miweyo bibi no moro. paro miweyo no mano kayanyo mano gima kata sogo jaduong' maduong' nowacho ni sama wer pacha lal to rode lodo koro ing'ama maneja ka wi kose lal tipade matin idwoke line Idwoke line. mondo mi waweuru ketho gini an makelo ni chenro ni endi iluonga ni MC Omari Nash dhako ngudi ni gichake kore kubni ariyo pod ichwako sitironge ne wan ka endi e celebrity gossip Maendi en chenro mabironwa every Wednesday, yani tich adek ka tich adek chakre saa ariyo. Wawacho gima chwanyowa, gima morowa, eh, celebrity gossip. Wakuotho matek. Kaendi ne wan gi JP Ondesi wuod Makunito Makaka nono 00. Iluongo ni Pira Dongo Jagwewa kalamu ni koro kiandiko yem kata obongo mara nomogo kio gi ng'ato nyaye. Ah,
Yes, mana kaka miwacho no. Eh. an jano the governor Eh. jano mami Eh. meru makata pire bia marom nade ok igomi mono mundu babu Eh. jano dhako teng teng teng okumo tenge Eh. jano koro watina mbugo mbur kidiri paka jotek iwinja waweke kanyo kata nadhi mbele sana yes weche ng'eny sa eh bapakriregi An pod an ma nyakwar nyapacho, eh Homa Bay County. nyakwanya pacho bas Mana George Jalego, jojalego jageng'o. eh Agoyo Ne, oh, i- i- in i- ijachuma Oh, okay. okay mano izo ongeng'ist wamor kodu inga mondo kawo kinde mondo wuoch gini endi kumwa chwanyo ng'ato uwenwa unyalo ndike comment kanyo mondo wachange wambe ukwan nyasaye eh, wakon gi kacha ni every wednesday tuko live na mc omari nash Aha.